August ni sawmhnih pathum thaw leh ni sanghni sawmhnih pahnih a ni a, Mizoram Zonal chhungkua tein zava induhsakna chibai kan buk a chu. Thuma hruai nei duah lovin kan thupui lamah lut nghal miah miah mai teng aw. Kan dil pawh ni miah lovin amah Pu Zoramthanga'n kan awm mai mai lai kha Chengnuai thum pek min rawn tiam ringawt a, a sawi thiam bakah patling Chief Minister ve meuh lo ni tawh. Chief Minister nih leh zel tumin a tiam a nih avang khan kan lo awi tlang ve ta mai kha nia, a hmaah duh lo a hnawl hnu, Trump nih chung mla pawh nei zo tawh mang lo, mnf tho kha kan han thlang teng a, Cheng, Sing nih leh sanga chiah an sem dawn ta chu a nih hi. Nuaih thum hi chhungkaw tinah sem ta tak tak se, NLUP dawng tawh zawng zawng pawh han pe nawn leh thlap se chu mnf tan chuan kum sangni sawmhnih pathum inthlan lo awm tur hmachhawn hi chu a nuam ngawt tur hi a ni ngai a, tunah chuan mi in an dil zat an pe thei lo tih ni lovin mi pawisa puk pe thei lo ang chauh kha an lo ni leh ta mai a nih hi. Mahni tiam zat atanga fifty percent chu sawi loh, chumi let aia tlem pawh chu an pe thei ta si lova, inthlan hi pawisa sem nena hmachawn thin tan chuan a hup hawrh awm tawh dawn a ni. Cheng si hnih leh sanga hi chu a tlem lu lai a ni. Thla khatah pawh ni se, thingtlanga mi pawh ni se la, an inhlawh peih phawt chuan cheng si khat leh sanga vel a la phak a. Kung a chhung atana chhungkaw intunnuna tur cheng si hnih leh sanga teh tlawng chu a tlem lu hret chu a ni. Eng sum dawna pawh hi hetiang pawisa atang hian bul tan dawn ila a hupur awm lam chu a ni e. Zai thiam in tih siakna mai mai pawh cheng nuaih fe fe an theh chhuah tawh laia chhungkua in kan vote meuh tha pah kan nghah chhuah chu cheng si hnih leh sanga a nih chuan vote nawn chu arsa lam a ni tawh ang. Chhiar kawp dan a ni emaw ka hre lo va, vote ni ta se cheng nuai thum beisei laia cheng sing hnih leh sanga lek dawn hi chu vote nuai thum hmu turin vote sing hnih leh sanga lek an hmuh pha ta a ni dawn tihna a ni si a, mnf hian pawisa sem an ti tawp ngawm a nih si loh chuan an inthiam zat atanga an sem zat tlem lutuk hian an vote a tihtlem phah thei ngei dawn niin a lang ta tlat mai a ni. America ram zalenna thu puan ziaktu Thomas Jefferson chuan, Sorkar i thlan lal chu i phu tawk chiah zel a ni ang, The government you elect is the government you deserve, a lo ti a. Democracy ramah chuan kum anga danah mipui inhruaitu kan thlang thin, kan phu tawk leh kan inhmeh tawk bak hi sorkar kan thlang lal thei tak tak lo. Hna chhe te tal min pe thei hle. Min duhsaktu party thlang lal ila, contract hna chhe te tal, tanpuina pawisa tlem tal min pe duh party thlang ila, anni hi an sawrkar hlauh chuan kan chhungkuain heng thil hi kan dawng ve mahna tiin kan vote hi kan thlak mai mai a ni ber. Ram pum leh mipui vantlang thatpui ber tur aiin mahni chhungkaw bil thatna kan tupui ber a niin a lang. Company uram United Kingdom sorkar siam mektu Conservative Party khuan party leader leh Prime Minister ni nghal tur an thlang mek a, September ni nga ah khian result an puang dawn a ni. Anni chuan an Prime Minister ni lai Boris Johnson-a chu Covid hri len laiah lockdown dan baw che in Prime Minister chenna inah inti hlimna a siam a, chu chu mipuiin Prime Minister meuh tih tura an ngai lo a, mipuite'n chung dan chu nasa taka tuar chuin an zawm hram hram laiin a dan siamtu zawkin ama dan siam a bawhchhiah Parliament-ah pawh thu dik tawk lo a sawi. Tichuan, amah thlang laltu leh a party mite nge inhruaituah an duh ta lo a, Prime Minister dinhmun luah tlakah an ngai lo a, bang turin an nawr luiha a bang ta a ni. Tute emaw hruaitu nih atchilh angin khawi ram mah in party president an thlak ngai lo an ti ve lo. An phu tawk hruaitu an dah sang te sin, sap, hnampui ho nge nge an awm teh e. Kan ram hian sorkar tha kan nei em? Mipuiin a chhana kan hre vek. Kan sum tlem teh hmana hrang hrang, SEDP, Development Board sawmpali lai din te, Pa host te, Romi tiak lei leh chinna, airport teuh ber siamna te, PWD hna hrang hrang, Kamrula leh CM laina hnai ten an thawh, Burma ram atanga dan lo va kuh va tawlh ruk khap duh lo te, SEDP chhemi, sorkar lai party mi chauh tana sem te leh politics chhemi avanga RTPCR khawl bun duh loh Aizawl khawpui lailia tual thihna awm ze neia chhuina tur hriat tur awm lo leh thil dang sawi sian loh hi mi state ah a thleng ngah pawh kan duh loh, Christian state ah phei chuan thleng tura kan beisei hauh loh an ni. Tunlaiah kan ram dinhmun hi chu sawrkar chhe ber chi inlulinna ram a ni ta, ram leh hnam hmangaih leh veitu tan chuan a hraawm ngei mai. Ruling party mi leh sa lah chuan eng anga dik lo leh fel hel pawh ni mah se an party sawrkar thil tih chu an tan tlat a, ram rorel tu te laka Pathian in a phut tlat rinawmna dikna chu kawtthler ah nam thluk in awm a, Pathian leh kan ram tan ti reng chung si in Pathian leh ram mipui tan ah thil pawi tam tak chu zua leh vul len a ni zel si. Heng zawng zawng hian a tala chu eng dang ni lovin Mizo mipui hian thil tha leh fel leh dik hi kan duh tak tak lo a, ram leh hnam kan hmangaih tak tak lo. Pathian chu sirah kan hnawl mai mai, a thu kan awi duh lo tih hi ni. Kum thar maiah khian mla kan thlang leh mahna ang a, kan phu tawk chiah bawk ram rorel tu atan kan thlang tling leh dawn a ni. Kan Kristiana hi nunpui atan kan duh lo a, ram tana thil tha leh tlo Mipui vantlang thatna tur aiin rinawm lohna sum leh ther hlo chhe te hi kan thlang zawk a ni e. Kan phu tawk bak ram roreltu kan hmu thei ngai lo tih hi inenchian nan i hmang teh ang u. Thu dangdai deuh, bengverh zet si hi zep tel leh lawk teh ang aw. Mizoramah zu khap burna dan kalpui mek a nih laiin media ten an tarlan danin Japan sawrkar hrisena lam ngai pawimawh tak thin chuan ram chhung tha laite chu zu alcohol in tam turin a ngen mauh mai. Kan hriat angin Japan mipuite khi hriselna ngai pawimawh em em damrei tak tak awmna hmun a nia Chuti laiin economy lama tlâng hniam lam an pan zel chu a nih khi. Sangkhat zakua sawmriat chho velah kha chuan Japan thalaite zinga seven point eight per cent vel kha regular taka zuin thin a ni a. Sangkhat zakua sawmkua chho vel khan thalai pakhatin kum kata litre za vel in ang a ni. Mahse hun a kal zel a, thalaite zingah zu in duh lo an pung chho zel a, sang hnih sawmhnih a rawn her chhuah meuh chuan thalai pakhatin kum khat chhungin Litre sawmnga bottle sawm sarih panga vel in ang chauh an lo ni ta a ni. He thil in a hrin chhuah chu zu chhiah hlawk tak ni hrin chuan a nihna a hlo ta a ni. Sangkha zakua sawm riat khan zu chhiah tax atanga sum lut chu ram pumpuii sum hmuh atanga five per cent hial a tling kha a ni a, sanghnih sawmhnih ah erawh chuan chhiah chu one point seven per cent a ni ta terh mai a ni. Beer hral chhuah pawh twenty percent lai na tla hniam a ni. Chu chuan ram economy nasa takin a nghawng phah a. Chuvangin ram economy siam that leh nan thalai te chu zu in tam turin an ngen ta ngawt mai a ni chu. Ram hruaitute tan chuan economy dinhmun tih that chu tih mak maw nia? Economy dinhmun tha chu mipuite tilawmtu ber a ni tlat a tin ni. Ram economy tih that nan chuan hrisena lam ngaih pawimawhna pawhin dinhmun hniam zawk a chan phah thei hial zu nia. Ram economy tih san nana hrisena lam mau sawmna hmalakna hi hriat tur dang pawh a lo awm tawh thin a, chung zinga pakhat chu Belgian ram khu a ni. Kan hriat angin ei tur chi kan ro, fries, ho hi hrisena tan a tha lem lo hliah a, mithiam te pawhin ei tam chu an recommend lo hle thin a ni hi. Mahse Covid lockdown avanga an alu, potato, a thawn chhuah thei lo avangin Belgium rama alu thar chhuah tawn Nuaih sarih si ngar zet chu tawihchhe mai thei dinhmunah a ding ta si a, chuvangin potato fry siam lamah an ram tang ta ngawt mai a. Chu thil chu hralhna remchang mai a lo awm bawk si lo vangin sorkar chuan mipuite chu potato chips ei tam turin a ngen ta ringawt mai a ni. Kar khatah vawihnih tal ei ziah turin a ngen ta hlawm a ni. Chutiang dinhmunah Japan hi a ding ve ta a ni ber mai. Japan ho khi Zui In Tam a sawi an ni hran lo a, khawvela mipui tam dana zira Zui In Tam ber ram indawmh dan chu hetiang nge ni, Seychelles, Uganda, Lithuania, Luxembourg, Germany, Ireland, Latvia, Spain leh Bulgaria te an ni. Awle, a tawp nan viewer te hnena ngen nan zia ve leh hram teh ang. Kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chu a, tin kan video upload har teh in lo dawn a, in lo hmuh nghal zel thei nan in tan pawh a awlsam zawkna kha a ni dawn a, chuvang chuan notification bell kha in hmet anga all ah in dah dawn nia.